Aýdaly, ýene-de mawy ekranda siziň bilen. Hormatly Arkadagymyzyň biz öz medeniýetimizi we sungatymyzy ösdürmäge goşant goşan adamlarymyza guwanmaga haklydyrys diýen sözlerinden ugur alyp, Aýdaly atly söhbetdeşligimizi Toý keşbi wideo studiýasy bilen ýadygärlik ýazga geçirýäs.

Biziň bu günki myhmanlarymyz atlary halk arasynda, tomaşaçylaryň arasynda rowaýata öwrülen Türkmenistanyň at gazanan artisti Hojadurdy Ýegendurdyýew, Türkmenistanyň halk artisti Aşyrmyrat Gurbanow, Türkmenistanyň at gazanan artisti Gandym Annadurdyýew bu gün bizde myhmançylykda. Hormatly halypalar, sizi hoş gördük söhbetdeşlikde. Elbetde, halypa aktýor diýlende, şul adamlaň bir terjimehaly, Geçen ýollary tomaşaçylar üçin örän gyzykly bolýar. Indi e, Hoja aga geçen gezek gepleşigimize gatnaşanda özi barada aýdyp beripdi. Aşyr däde sizem Men özüm barada aýtmaly. Sizem özüňiz barada aýdyp berseňiz bolýar. Indi ýeri gelende ýatlatsak, e, Aşyr däde häzirki wagtda Türkmen döwlet medeniýet institutynda halypa mugallym aktýorlar taýynlaýar. şol sanda siziň üçin körpeleri alyp barýar, şeýle-de Watan radioýaýlymynda diktorçylyk bilen meşgullanýar. Dogry. Indi üçden birini aýtdyň eýýäm. Hawa. Indi yzyna özüm aýdaýyn. Doglan günüňden başlamalymy ony? Ýa hökmanam dälmi? Doglan günüňden. Men 1959-njy ýylyň 13-nji awgustynda Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň birinji Babadaýhan obasynda, köne ady Kamuno, kolhoz diýerdik-de ol, Kamuno, birinji Babadaýhan obasynda dünýä indim. Daýhan maşgalasynda hawa, kakamyz e, brigadda işleýärdi, brigad diýerdi oňa. Hawa, ejemiz öý hojalykçydy. 11 çagaň iň ulysy men. Ejemiz 1958-nji ýylda durmuşa çykýar, 59-njy ýylda men dünýä inýän. Ilki gözümiň göreni jahil dilimiň söýeni diýip ejem howalaýardy meni. Indi howalaýan nätdi men bilýän naçaldyrak. Ondan soňkular onuň jiglemmi uly gyzjygymyz bolmansoň galanlary men howalap ýetişdirdim-de. Güwüzläp daýady. Ondan başga näme orta mekdebi gutardym. Öz obamyzdaky bäşinji orta mekdebi. Soňam bir müň dokuz ýüz ýetmiş altynjy ýylda Aşgabatdaky öňki Garaseýitliýew adyndaky Medeni aň bilim tehnikumy okap girdim. Bir ýyl okabam gulluga gitdim. Gullukdan gelibem ýene şol e, tehnikumy dowam etdim. E, bir ýyl ýaly Tejen etrabynyň medeniýet bölüminde işledim. Soňam 1982-nji ýylda Leningradyň teatr institutyna, teatr, saz we kinematografiýa institutyna girdim-de 1986-njy ýylda şony tamamladym. Ilki e, ýaş tomaşalar teatrynda işledim. Soň Ady belli Jan teatrynda işledim. Ondan soňam şu wagt Alparslan adyndaky milli drama teatrynda işledim. Şeýdem soňuna 2010-njy ýyldan bärim Türkmen döwlet medeniýet institutynda mugallymçylyk edýän aktýorlar taýynlaýar, geljekki teatrlarymyza çykyş etjek ýaş oglanlar, gyzlar taýynlaýar. Indi bar terjime halym başga-da, ýaňy Merdanyň özem aýtdy, radioda işleýär diýdi, edebi çemen gepleşigini alyp barýan. Şeýle-de siziň üçin körpeli gepleşigimizi Häzir bilen aýdaýyn, iki müň sekizinji ýyldan bäri alyp barýan. On iki ýyl bäri alyp barýan. Ony Aman Baýrameldiýew alyp barýardy, biziň halypa artistimiz, Türkmenistanyň halk artisti. Soňam ondan ol indi meň paýyma düşdi şony yzyny dowam etdirmek. Şoň üçin Hawa, indi görýändirler, çagalaram görýändirler, tanyşdyrlaram. Maşgala ýagdaýyň barada, maşgala ýagdaýyň barada. Maşgala ýagdaýym bar. Başga zatlar mı aytýan? Yok. Başga zatlar mı? Ha, başga zatlar mı aytýan peki? Başga zatlar mı aytýan? Maşgala ýagdaýym barada aýtsam, 3 sany çagam bar. Gyzym bar, 2 sany oglum bar, 6 sany agtygym bar. Indi şu ýerde bir zadam aýdyp bereýin, ýöne men kän gürleýän diýmän. Men Enemiň dogany Türkmenistanyň halk artisti Galpa Kerräýew. Galpa Kerräýew bir müň dokuz ýüz ýigrimi altynjy ýylda ilkinji studiýany girip studiýany gutaran, Türkmen milli studiýasyny gutaran, bir müň dokuz ýüz ýigrimi dokuzynjy ýylda milli teatr açylýar, şo teatryň kerpijini goýan halypadan biri. Türkmenistanyň halk artisti.

Terjime halym Şaşy dädäňkäl meňzeşiräk. Menem özüm Tejenden, Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň Ol birinji Bagdaýhan obasynda doguldy. Men bolsa ikinji Bagdaýhan obasynda doglupdyryn. Soň kakamyň şäherde işleýändigi sebäpli biz şähere göçüp gaýtmaly boldyk, şäherde işledik. Tejende, Tejen şäherinde, Tejen şäherindäki bäşinji orta mekdebi gutardym. Mugallymyz adyndaky Türkmen döwlet drama teatry teatr studiýasynda talyplary kabul etýärdi. Gyzyklanyp gördük, gatyr gelemizde sorag edetdik welin, şol Türkmenistanyň içindäki döwlet teatrlarynyň artistleriniň ýetmiş prosendi şol teatr studiýaňda oturan eken. Bir hili şoňa höwes döretdi, şoňa okuwa girdik. Maňlaýymyzda bar eken. Şu okuwy gutardym, soňam okuwy ýaşulularyň maslahady bilen Daşkendiň Teatr çeperçilik institutyna okuwa girdim. Şol teatr hem kino artisti boldum. Şony gutarypam, ýene ýurdumyza gaýdyp geldik. Aşyr däde bilen tanyşlygym ýetmiş dokuzynjy ýylda degen studiýada okap ýörkäm. Gullukda gelipdik men o wagt. Hawa, Medaranyň tenkomda okap ýörde, bular gullukdan. Gelip täzeden başladyk-da biz onda. Hawa. Şeýtdi, tanyşlyk etdik, soň bir Leningrada gitdi.

Elbetde, çagasymyş diýýär. Çagalykda hawa, hawa. Aktýorlugyň özi çagalykdanmyş diýýär. Kiçijikligimizden şu aktýor bolasymyz gelýärdi. Kim ýaly aktýor? Artist bolasymyz gelýärdi. Teatr, kinoda çykyş edesimiz gelýärdi. Oglanlykdan bas, oglan wagtymyz. Sen diýseň diýmeseň şol mekdepde okaýarkaň, sapaklarda, edebiýat sapaklary bolýar-da. Şonda tagta çykaryp, gowy okabilýän bolsaň, edebiýat mollumyň. tagta çykaryp şol edebiýatdan okadýardy. Poema, ol Amandurdy Alamyşewiň Sona poemasy, ýa başyny okadýardy. Men hem özüm şony özüm gowy okaganda gözüm düşdügi, men okamagy ökde-de. Onda meni Aşyr mollamyň ady Aşyr. Aşyr, Aşyr, Ataýew Aşyr. Olam onda meni şol sahna çykaryp, şol başyny okadýardy. Men hem onuň Öz-özümden birhili ýolbars bolsa ýolbars ýaly bolan bolup, tilki bolsa tilki ýaly bolan bolup, ýa garga bolsa garga ýaly bolup okaýardym-da. Onda şeý diýip, bu goşgy bilen onuň meň synpdaşlarym meni azdyrdy, Sen artise meňzeş diýip. Aslynda meň niýetim artistlik däldi ýöne, dogry. Bir meň neme bardy, obamyzyň aňyrsy köne neme bolup bolansoň, neme bardy. Gözläp bir zatlar tapýardyk biz. Küýzäň nemesi. Men şol Ýa-da näme? Gazuw arheolog bolasym gelýärdi. Niýetim şoldy meň ýöne. Onuň ejem hem bir ýandan neme etdi, şol radio diňlegen, namazama radio ejem diňlegen. Meň ine hiç bir zat bar-da, zehin ejeden geçýär diýýär. Bilýän bolsaň. Bilýäňmi? Zehin ejeden geçýär. Meň ejemiň, meň gürläp oturan sesim ejemiň sesi. Onda meni sen alyp barjy boldy diýenokda, diktor bolardyň, Geldi Bäşiýew, Baýram Geldimyradow, şolar ýaly boldy. Meň ejem näme etdi? Şu okuw uradyny meň ejem. Ondan şondan näme? Ondan meni artist bolarsyň diýip azaranlar hem synpdaşdan men. Ana boldy şol sebäp boldy meň artist bolmagyma. Galyberse oba oýun barýardy. Günnowda hakky istagy e, näme şoňa saltyklar diýip bir oýun bardy. Şony edip diýerdi. Bur aglap.

Ökden gatlarynda sporda gatnalýarka, kim welosiped sürmäne gatnaýardy, kim futbola, kim basketbola. Mekdepde bir şäherde ýaşansoň az mümkinçilik kän. Bizem bärik. Bir futbol oýnadyk, futbola mümkinçilik boldy, bütin ýurtlara aýlandyk, mümkinçilik boldy. Türkmenistany çyn gördük, daşary ýurtlary gördük, zat etdik-de. Ýöne Futbolist bolup ýetişmedim. Teatr artist diýen zat özüne çekdi-de gaty çekdi. Zehin diýip bir zat bar-da, men indi buňa goşmaça aýdaýyn. Zehin diýip indi özüm şol Medeniýet institutyna mugallym bolamsoň köplenç bir bir zatlar zatlar aýtmaga bir ili neme diýýärler, bir döwtalap-da men, döwtalap-da men. Aýdasym gelip. Aýdasyň gelip dur. Zehin diýilýän zat ýa bar ýa ýok diýýär o. Gerek? Zehin. Ine puluň jübiňde pul bar ýa ýok bolýar gerek. Eliň sokaňda jübiňde pul bar ýa-da ýok-a.

Hojaýyň aýtdymy öňki gepleşikde? Ýa men öz barada aýtdy hoja. Ýöne şonu şonu aýtdym şol kursdaşlar barada aýtdym. Aýtdy aýtdy. Şeýle ony menem aýdaýyn. Hawa, siz aýtdyň. Meniň gezegimde onda. Hawa. Hawa ony esasy men kursdaşlarymyň biri, ine bile neme bir instituta girdik. Soň ony tamamlabam bärde bile işlemek miýesser etdi. Miýesser etdi. Hemme adam tanaýan Türkmenistanyň halk artisti Jeren Durdyýewa. Hawa, hem obadaşymyz biziň. Şoň bilen bile okadym. Şeýle-de ine şu wagt Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynyň baş ýolbaşçysy, Türkmenistanyň atly artisti Handurdy Berdiýew. Şo teatrda zähmet çekýän belli aktýorymyz, zehinli aktýorymyz Owadan aktýorymyz Döwlet Hanmämmedow Türkmenistanyň atlan artisti. Şeýle-de Şammy Şum ady bilen belli bolan Alty Sallanlyýew Türkmenistanyň atlan artisti. Olam meň kursdaşym bile. Başga-da welaýatlarda bar teatrlarda zähmet çekip ýören kursdaşlarymyzam bar. Ýöne esasy ýaňky bärdäki kursdaşlarymyz iliň arasynda tanalýan bir belli bir derejä ýeten aktýorlarymyz, kärdeşlerimiz. Hem kursdaşlarymyz şolar. Aýdybiljek arkaýyndan. Gandym aga siziňkiler. Bizede bar häzir döwlet teatrlaryny işläp ýörler. Başdan aýtsam hem başda teatr studiýasyny gutardym diýdimä. Şu ýerde belli belli töre Türkmenistanyň halk artisti töre Annaberdiýew. Studiýada bile okadyňyz şeýle. Studiýada bile okadyk. Jeren Durdyýewa-da okady şonda. Mundan häzir soňky kurs goşulandan Türkmenistanyň Halk halk artisti institutda Kakerli Garajaýew we Maryň Kakerli Maryň Kemine teatryndan ha ha. Al Pakistandan Mamagül Durdy we Hamidden durmuşa çykan soň döwretiň aýalyna ýa maşgalasy. Ha ha ha. Mamagül we umuman gutaran kurs goşulanymyzyň Hemmesinem halk tanaýar. Indi siz boşa gelen bolmaly däl. Ildeşimiz üçin hökman surat bir sowgatly gelensiňiz. Üçüňizden bir degişme bolaýsa diýip, birnäçe wagtdan bäri ildeşimiz garaşyp ýörler. Degişme aýdarym ýa aýdym aýdarym? Aýt, degişme aýdym aýdarym. Degişme aýdym aýdaýaly. Bolýar. Indi ýörite oň üçin size sazandarlyk eder ýalam, Türkmenistanyň at gazanan artisti Sapar Mommadowy çagyrdyk. Haa, Saparam bärdemi? Aýtman çagyrypdyňyz-ow-a? Jotto, doganjygym. Gürrüldür. Demi? Hawa. Aşyr dede. Hä. Men şu söýýän gyzym. Bäşinji ýa altynjy gatda bolmaly şol. Ýa bäşmi ýa altymy? Heret jaýlaň hemmesi meňzeş-ä. Bäşmi ýa altymy bir takyk bileňok muny.

Sen bilen 5 minut dik gürleşip de 55 minut geçdi. Beýtme. Kimdigini men bilen o suratyny görkezme. Şu surat soňky mözi bor. Nige haýsy? Hemme jaýlara meňzeş, hemme her tana görnüp duran, hemme o gat diýen, bu gat diýen bilen o adamlary bilýän şo gün. Ertesi men man mahsyr bol, iki budum ýara bola beýtme dogan. Başga barmaly ýerine, dogrulygyna barmaly. Nika öýüne beýtme. Dogry daýa bol, aýtda. Bu jogadaý. Sende de gahar bar-ow, ha? Ýa ýok-da, şu gözläp erteden bäri bu entegent. Agşam Däli diňle, meň ýüregim otdan ýanyp barýar, men şu ýüregim alakama, saňa oýdap duran ýerde ozal köwşük sürer durarmyş. Ýok, hany, ýok-da şo gyz, ýok-da. Ýok-la diýip, näme bu? Alan, çala gitdi! Şöbadymyzda bir

Ýagşylygy ýatlamak däbin. Bolmar ryssaşyň köwşüm. Içinden kän aýakgabyň, Sendir saýlap düşen köwşüm, köwşüm. Tekiz ýerde gezseň gaýyp. Bugula basam ýykdyň taýy, Ýagşylar dostuň zaýy, Ýamanlardan gaçyp dur. Eý, köwşi! Köwşi! Köwşi! Köwşi! Köwşi! Ygally gün, wadaly gün, Duşuna aşyk göwün, Men sor ýakam ýaryň lebin, Ýagşyň suwuny içjek gün. Eý, köwşi! Köwşi! Köwşi! Köwşi! Eý! Soňam bir gün saňa tarap, Nazar salsam halym harap. Seniň bilen söweşiň ulag gemiripdir syçan towşan. Kowşy! Kowşy! Kowşy! Kowşy! Sag bol. Ýagşy hyzmat etdiň. Diýen ýerime alyp gitdiň. Pikir berip oda atdyň gyzaryp dogrup bilçin kowşy kowşy! Kowşy! Kowşy! Kowşy! Kowşy! Muny gaty görme menden. Halas et ýene bir günler. Ýesu şu syçan meni goldan gowy arana çyk. Gow ola gowşy. Gowşy. Gowşy. Gowşy. Eýesinden razy bolup, syçan hana allo salyp, tüsse bilen göge galyp jennet taýýar bolsun. Gowşy. Gowşy. Gowşy. Gowşy.

Çay yok o tayda. E düşün kul ya şuna islam. Çay yok şu yerde. Raz, Raz Kapur. O kadar mı? Olsa Raz. Asa da da onun. Maca Raz. Ne aydalı Raz Kapur bilen duştun diyeli. Ava. Raz Kapur bilen duştun diyeli. Ava. Neme gurun ederdiniz? Turmak barada. O minut şu adam. Kino barada. Gurun e, özü barada. Men özüm barada aýdyp bererdim. Bir on minutjyk gürrüň edişip dursaňam boldy. Başga ullakan otadam näme? Näme zat ýok, aga, hantamaçylyk ýok. Kino düşüräý diýmen men ony. Ol görer menem şu wagt eger bolan bolsa diýýän-de, bolandygyny. Gandym aga siz. Şony gördüm men. Gowy görýärdim-de şol aktýory. Biz döwrümiziň şol kinolaryny ulaldyk-da. Bobbi. Onsoň Jenap 420, Brodýaga, Sergezdan. Abdylla. Başga kän-ä ýene-de. Kän-ä. Meniň adym. Sangam. Meniň adym Masgara. Meniň adym Masgara bag. Oo, gowy kino. Şo kinolar bilen ulaldyk diýjek bolýan-da. Sen kimi göresiň geldi? Dogrudanam şu sorag menä taýar däl. Taýyn näme? Kimi göresiň gelýär diýse, görmäge adam ýaman kän-de. Ýok, görerim, kimi göresiň gelýär diýemok men, Gulnara. Halypa ideal bar-da, ideal diýmek, öňde nusgalyk birini saýlaýarsyň-a ýeriň ýüzünde. Futbolçylardan aýda, futbolista sen, futbol, aslynda futbol näme bolany? Geçen adamlar wazapka işläp gelen ýerden bar göresiň zat edýän. Belli bir meşhur adam bolsa, bäh, şul adam şuň ýaly eken diýip, şoňa görem tworçy duş görseň diýýäniň gaty. Dogry. Men Bolýar. Bu dogry ýatyr ýa gysym ýazylmaly. Ha. Üçüňiz bilelikde filme düşýän döwürleriňiz gaty kän gyzykly wakalar bolandyr öz araňyzda. Indi şony ýatlap geçäýeliň, eger mümkin bolsa. Hoja aga bilen baglanyşyklydyr, Aşyr däde siz bilen, Ganym aga siz bilen baglanyşyklydyr. Bir ýatlaýaly, ýadymyza düşse. Indi Hojaňam özüniň başyndan geçirenleri bardyr. Mydama şu Ganymyň bir sözüni alyp muň üstünden gülegenä biz özümiz. Ýa Hoja meň üstümden gülegen, şon ýaly kän Hojaň üstünden gülünmeýär. Bilemok. Hoja ikimiziňem üstümizden gülübilýärdi. Onnoň gandym köplenç şu ýaňmyr ýazga başlajak bolýar, soň Rişdoda sorýardy. Soňy näme bolýar şuny diýip sorýar. Ýüregi çaltyrýandyr da. Tirkiş soňy nädip gutarýar şuny diýip başlar, näme diýmedir. Onnoň hem bilýän däl näme etjegini. Ana özüň bilýän däl näme etjegini. Onnoň ýene-de ýene-de bir diýen zadyň bardy şeým.

Maňa da aýdýar bi. Aşyr diýär şu ştangasy kopupdyr welin diýär. Dördünji asyrda suw çykanok diýär. İkisi hiç seplenok dara. Seredin şol ştanga sypypdyr diýär. O karbatyryň ştangasy. Ştanga sypypdyr diýär. Seret muň ştanga sypypdyr öz göremegim. Dördünji asyrda suw çykanok diýär. İkisi Gabat gelenok da gürrüňler. Şu wagt banklar näçe göterimli berýär kana şu wagt? Ogluma öýermeli men diýär.

Nikah çagyrýa-da, mysal üçin, nikah çagyrýa. Gandym geler, men barar, Bibitäç geler, Hoja gelin geler. Bir ýarym sagat ýa gijä gaýlady. Üç, iki bolýa, üçüň ýary. Üç bolup gelýä käwagt. Garaşýas biz-ä. Ýogsam ýaşymyz bundan ulam. Ýöne näme üçin şony, şuň zehinine hormat goýberýä şony. Ol Mydama yzada galanok, käwagt bolýar-da. Ýöne ýene bir zat aýdasym gelýärdi. Bu biziň şu wäşiler toparymyzyň nemesi, türkmençe aýtsaň, çüý, çüý açary. Açary. Ine režissýor şeý diýýär. Şoňa bir noýerledi. Ine gelýär, ganym gelýär, men gelýän, Beýbitäç gelýär-ä. Hoja şu gün iş çykyp gelenokmy? Ýazgy bolmaýar. Boldy, gaýt ýat. Ertir Hoja gelýär, Gandym gelýär, men ýok. Bibitäç bar, men ýok gerek. Ýazgy bolýar. Soňky gün indikide Hoja gelýär, men gelýän, Bibitäç gelýär, Gandym ýok gerek. Ýazgy bolýar. Soňkuda Hoja ýok, ýazgy ýok. Gördüňmi? Ine şu adamyň şu taýda abraýy. Şuň zehini şu. Esasy nemede toparda biziň esasy ýaşymyzam kiçi bolansoň özem aramyz bu 69 men 59. Şoň üçin mudama ýykylmaz ýaly gapdan höýt gelýär. Ganyň maňa tarapyndan men bäri tarapyndan ýykylmaz ýaly. Ýelpäli. Inimiz de biz inimiz ýaly görýär. Dogry, görýär. Şul boýun almak uly wagt diýjek bolýar ýoldaşlaryň arasynda. Näme arak ýör? Suwuň aşagyny çümdürip akyp gidýär. Hawa, howdanda gurt, howdan. Bar, dogry. Öňinçäsi gelmedi bir gün. Öňki söňka. Gelmedi, zat etmedi. Onda aý suwa-da girjekkäm, aý bir girdi. Sowuk how bar. Esasanam mart aýyň aýaklary-da how. Şol oduran suw sowuk. Aý menem aý bolýar, bolana görä bolsun. Tomaşaçylar ynansaň suwa gireliň zat diýip, mart aýynda-çy sowuk diýip, hojaň gözleýän mahalymyz. Onda Ýaňky gal iki boldy gelenok. Üç boldy gelenok dagy. Ýene kellämiz ýaka aradan hoja gelýär. Hojada-da bir zat bar. Etýän özüni erk etdirenokdyr-da. Näbilenok, bolýa-bolýa diýip. Iş kän näme? Iş kän. Her kim hojany görjek myhmança çagyrjak. Utanýar. Birden näme diýjegimi bilmän, oran-orandan ýenjin, ýene gijä galdym dagy. Aý näme zat?

Baç baç edip ýaz. Hawa, muňa bar gatyrak git diýdim-de men, gatyrak gitmeli-de ol durza bar, men galyp bolýan-a. Oňa gatyrak git diýençe ol dur diýýän, galyp durdy-da gidip barýan-a men o. Iliň siz hakdaky pikiri siz üçin wajypmy? Wajyp. Halkyň içinde her hili häsiýetli, her hili adamlar bar. Düşdüň? Şolar wajyp. Beh. Gowja oýnaýan artist bolsa, gowja oýnaýan bagşy bolsa, şu görnüşiň düýbüni-şä gowaý. Sen aýdyşyna derek ýok diýerler. Gowja aýdym aýtýar bolup, özi prostorak, sadarak diýerler. Halkyň içinde gaýtam ol gowja dälmi? Adamçylygyň barada, kä adam diýerler, bir zat etýär-de, gomury urýar. Uluslyk başarýar zat etýär. Şoň elmydama iliň kontrollygy, iliň diýýän zady beh, şuly bir zat diýýän bolsa ugrunda bardyr-ow. Şeýledirlaý zat diýip, özi hakda pikir edip görmäge mümkinçilik berýär. Şoň üçin hem men-ä wajyp gazaplaýan diýýär. Aşyr däde? Indi özüňe adamdan pikir-de, adamdan garaýyş-da. Indi soragyň şeýle-de. Hawa, hawa. Şol iki sany zat-da jemlenýär diýjek bolýan. Biri-ä sen-ä diýseň-diýmeseň biz bir Halkyň arasynda, adamlaryň arasynda hoja, gandym aşa däde bolup galdyk-da, näme? Hawa. Şu meň üçin şol wajyp. Meň eýýäm şo halkyň özi gowy manyda tanalmagy, gowy manyda bizi ýatlamagy meň üçin wajyp. Ýöne näme bolubilýär adamda ne käwagt näme öýkelegräkden men özüm. Öýkelek häsiýetimden bolubilýär. Ony ýa-da şo barada biri gürrüň etse, o meň üçin wajyp-da. Kän oň üçin men baş galdyrmaýan. Ondan belentde bolýan men. Olar pesde bolýar. Kim seň gürrüňi edýän bolsa şolar diýmek sende bir zat barlygy şol. Ýok bolsa gürrüňi etmeýärler seň. Bir şeýle bir tymsal barda meň ýeňsämden gürrüň edýärler diýýär. Meň ýeňsämden gürrüň edýärler. Şu gürrüň edýäniň käbiriniň sesi örän tanyş diýýär. Diýmek, öz ýakynyň gürrüň edýän bolmaly-la ony. Şonuň üçin olar tanyş bolsun, nätanyş bolsun, meň üçin şo meň gürrüňimi edýänleri, men biperwaý garaýan şol adamlara. Olardan beýik bolýan. Ýöne ýaňky ýaly ine tanalýa, durmuşda ana ganym, ana aşyrdäde hoja gelýä diýse, ol meň üçin wajyp. Men şony işlemäge, geljekde ýene täze-täze zatlar döretmäge itergi berýär. Ine meň jogabym şo. Hoja aga, siz üçin iliň pikiri wajyp. Hawa, il, iliň güni bolmasa, aýyň günem dogmasyn. Ozal iliň pikirini owallaýar, iliň pikirini diňleýär, ilden öwrenýär, ilden alýar, ile berýär. Ine, Aşyr däde özi boýun aldy, men öýkelek diýdi. Gandym aga, siz öýkelekmi? Geçirim. Men ýaman geçirimli, dogrymy aýtýan. Ýöne men gyzma. Derrew gaharym gelýär. Edil şu tiz gaharym gelşýärem. Iň soňkymy birinji aýtýan, soň yzyndan hem ýaraşýan, gülýän. Şoň göwnüne degdimikä diýip öz-özümi pikir edip, alys edip ýörün. Indi biri ýaňa çalyp. Bagşlam ýalňyşypdyr diýsem, bagşlap bilýän-dä şonda. Şoň ýaly men adam. Kütük saklamok. Siz? Men gahanyň meni okun tutýar. Öýkelekmi? Menmi? Hawa. Aý ýok. Men talyplar otyrdany we ýigrimiden hem geçip köpüräk, ýigrimi üç talyp dagy barda, öýkeläp şolary taşlap gidibilýärmi? Ýogsam taşlaman däl, okatmaly hem mugallym ahaw. Hawa. Şolar biri gögün neme etse, gögünim galsa birinden näý bir nemeräk bolýar-da näme iş neme etse ol. Iş dowam edip dur. Turup gidibilýärmi? Ýarym sagatdan kyrk minutdan soň gelibilýärmi men? Bir hili ony sapagyň okadanok eken diýip düşünäýmesinler. Ýöne şonuň ýaly bolýar diýjek bolýan käwagt. Ol mydama bolup duranok. Ol bir näme alty aýdan, üç-dört aýdan bir gezek bolýar-da ony ýaly öýkeleklik bu. Mende ýöne bar öýkeleklik, bar dogry. Ondan hem ýene bir aýtjak zadym, döredijilik adamlary, ýa duýgur adamlar dörediji bolýar diýýär. Duýgur adamlar. Duýgur adamlar kimler? Biperwaý adamlar däl şolar. Iliň günüň aladasy bilen, töweregiň dost-ýaryň aladasy bilen, maşgalaň aladasy bilen ýaşap, şolara duýgudaşlyk bildirip ýören, ýasyna gatnap ýören, toýuna gatnap ýören adamlar, şol adamlar döredijilik adamlar bolýar. Ol ýazyjylar bolup biler. Hawa, ol il halkyň adamsy bolup biler. Şonuň ýaly adamlar biri oňa näme diýer? Ýuka ýürek zat diýilýär-de ana, şonuň ýaly nemeler zatlar bolýar diýer-de. Şonam men näme edýän onam? Käwagt men ökünýänem köle öýkelek gaýdanmagym. Meň ganymyň diýşi ýaly, şol men birden gyzýan-da, birden soňam ýaraşýan ýaly. Şon ýaly menem şu öýkelänim soňundan oturyp neme edýän-de, öz çagalygyň ýaly näme üçin öýkeleýäň diýen. Şo häsiýetim bar, mende-de bar şol. Soňum ýok-da, soňum ýok. Onuň olam öwrenişipdirler indi. Öýkelýäň on aý geler diýýärler, oturyberýärler.

Hoca. Ona oy o näme? Özüne gabat gelmeýän keşbi oýnamak kyn da onuň. Gabat gelýän zat oýnamak. Aşyr däde siz näme pikir edýäňiz? Men-ä bar-a neme diýýär, käbir režissýorlar, käbir halypalar şol indi hany seň bir nemäňi amplua diýilýär-de bizde bilýäňmi? Komissiýa, komiki bar onuň. drama nimesi bar, e, şolar ýaly. Han şuň bir şol ýoluny üýtgedip göreýin zat diýip, başga bir näme keşp berýär ol. Bolanok şu. Bary bir şo bolýar şol. Belli e, aktýorymyz bardy, Akmyrat Bäşiýew. Şol režissýordan haýyş edipdir, mydama men şu gülküli keşpleri ýerine ýetirip ýörün, ol maňa bir gynançlybrak bir drama keşbem beräýiň diýipdir-de, şonda Laçyn kinoda şo keşbi. Bary bir şol Akmyrat Bäşim şol. Bir hili şoňa nime edeňokda, gynanaňok ýaly nime edeň. Gülkiň tutýar şony. Bol gynandyrjak bolýar. Edil men şonuň ýaly mende boldy. Alparslan teatrynda e, işläp ýörkäk e, belli režissýorymyz bar Goçmyrat Bekiýew. Şu e, deňiz guşum diýip bir oýun goýdy. Şonda e, şu wagtky döwür, döwrebap oýun ol. Şonda Genjim diýip bir keşp bar şonda. Genjim baý oglan, Obadan gelipdir-de, şäherde neme ýaşaberipdir. Özi söwdagär, telekeçi bolup işleýär. Ýöne aňyrda bir ýetim oglan-da, daýzasy bar, daýzasy edil ejesiniň ornunda durup, şony ulaldypdyr bolun. Onam ýadyndan çykarypdyr dünýäki baýlygyň nemesi bilen-de. Indi günlerde bir gün şol kejebe daýzam ýok boldy diýip habar gelýär. Indi men Hakykatdanam aglaýan. Ýanymdaky oýnaýanam meň neme aýalym oýnaýanam Türkmenistanyň atly artisti Oguljan Bekiýewa. Elimi ýere urup, pola urup aglap gözümiň ýaşy polada akýaram bolmara. Kejebe daýzam diýen gün tomaşalaryň barsy kejebe diýip gülýärler. Men aglaýan bular gülýär. Diýmek, şol keşp onda meňki däl bolmagy mümkin däl-e? Men agla bilip näme edip bilerin? Agla bilýän-de ýöne, meni kän tomaşaçylar meň aglaýanymy görenok-da, ol ýaly keşplerde. Ondan soň men režissýora aýtdym, şuny şeýle edelim. Oňa bir-iki gezek bir şony tomaşaçylara hödürledik, soňundan şo oýun ýuwaşdyk bilen öz-özüne galdy. Diýmek, meň öz nemäm däl eken diýjek bolýan-da. Ondan Teatrdan hem şol aslynda biziň teatrdan dogry gaýdyp men instituta gaýtdym, medeniýet institutyna bol. Belli bir nime, onuň sebäbini aýdyp berin. Birinji sebäbi ara indi biz näme-de bolsa bir halypalyga ýetişdik-de bir hili şo töweregimizdäki gelýän ýaş oglanlara, artistlere bir zatlar öwredesimiz geldi. Ol-a bir. Ikinjiden hem şol bir bir taraplaýyn aktýor bolaýdyk-da biz. Aşyr däde bolduk, hoja bolduk, gannym bolup neme edäýdik-de. Şondan birazjyk neme etdim. Gannym hem esasy neme, Ýöne indi kino zada düşýär gannym, başga keşplerde dü neme diýýär. Ýöne ikimiz hiç aşa däl diýip durlar-da, ony şondan olam bir sebäbi bar. Biz onuň diňe gülki sowgadynda, gülki agşamynda çykyş edip bilýäris, beýleki keşpleri bize berenoklar hem. Sakaldak şu wagt, murtdak. Bir bada adamlar tananoklar hem telpek geýdirseň. Gürläp başlaýaň we sesiňden tanaýarlar-da. Şo birazjyk neme. Sesirli sandykda gowy keşbiň bar eken gannym. Gowy bir hili özbekçede garypsyň oňa. Baş rollarda. Gowy eken şol oý keşiň men gördüm muny syrly sandyk diýip bir. Näme syrly sandyk diýip oýun goýdy ol Pyşmat nereseňki. Näme ýa bir baş rol. Ýok gowy ol baş rollaryň biri ol esasy sen sen sen gyzyň o ýerde ýaňky aňyrdan gelýän. Ýöne gowy keşi bar eken ana şol düşen ýerine düşen keşpler. Düşmeýänlerem bolýar Merdan soragyň şon ýalyrakda. Dogry dogry. Ýerine düşýän rollar indi gelneň gozalaň. Habarçy. Spektaklda habarçy bolup oýnaýan ol. Şonda segseninji ýylda oýnadym şo roly. Ýetmiş dokuzynjy ýylda studiýa girdim, segseninji ýylda-da Marda komandirowkada gezip ýörüs welin, Çary Işangulyýew neressäň sesi ýatdy. Hiç gürläp bilenok. Sonam Radowa. Geldi. Hany meýit çuraly Alla diýdi, aşyma çenli taýynla diýdi. Şol gatynsam Myhman. içinde myhmanhananyň içinde taýynlandy, ta aşa moýnuna boldum. Şondan soňam Sonumyradow oýnaýarka, ondan soň şu roly hiç kime bermedi. Öz başdak gowy çykurydy. Ana, häzirem näçe oýnasam ýadamok. Demir aýalyda bardyň-a? Demir, kändir ol men Demir aýaly. Demir aýalyda o känmiki? Hawa, ajyndan üçin algymyz bar.

Işi aryp çykaryp goýma he. Aktýor bolmagy arzuw edýän ýaşlara maslahatyňyz? Aýtjak boldy. Ýok sen bolduň menem aýta soň. Aktýorlar geljekki aktýorlara aktýor boljak ýaşlara arzuwym hiç wagt zähmetden gaçmaň. Aktýor boljak bolsaň hiç wagt sahnadan gorkmaň goý sahna sizden gorksun. Elmydama aýdylan zat bardyr ne belli teatr teatryň düýbüni tutan näme Stanislawskiý aktýor sahnanyň şasy diýýär. Biz aktýor sahnanyň şasy şoň üçin hiç wagt sahnadan gorkmaň esasy zadam zähmet. Hälki aýdyşymyz ýaly togsan dokuz göterim zähmet bir göterim zehin. Aýtjak zadym şo men. Hany maňa. Bir käri arzuw etseň şu arzuwyňa ýetmek üçin hem göreşmelidä. Saçyr däde dogry aýtdy zähmetli. Taýynlanmaly, gowy taýynlanmaly, bu gezek bolmady diýmelidä. Şu türkmeniň türkmeniň sözi bar äpişgeden ýa gapydan kowsara äpişgeden gir diýärä. Şol artist bolmak üçin göreşmeli, diýseň gowy kär, arassa kär. Şu il-günüň hyzmat edilýän kärde. Diňe şoň ýaly oglanlar arzuw etýän oglanlar rowaçlyk arzuw etýän men. Hojaga Dogry aýdýar, indi halypalar aýdýar, zähmetdir. Hemme zatda zähmet, zähmet gerekdir. Näçe göterim zähmet? Togsan. Ýa togsan okuzmy? Umuman zähmet çekmeli hemme zatda. Agzybir işlemeli. Hawa. Neme de teatr diýmek bol maşgala diýmek. Hem men agzy bir bolsam. Pikirdeş bolmaly. Pikirdeş bolmaly, pikiriň deň gelmeli. Halypalar, janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Gyzykly gyzykly gürrüňler berdiňiz. Elbetde, bu ýazgy ebedilik nesip bolsa tomaşaçylaryň hem aňynda galar. Janyňyz sag bolsun, işleriňiz rowaç bolsun, abadanlyk, asudalyk, bagtyýarlyk döwletli ojagyňyza hemişe hemra bolsun. Mähriban ildeşler, hormatly tomaşaçylar, aýdaly, ine şunuň bilen tamam boldy. Indiki sanymyzda görüşýänçäk, hoş wagtyňyz.